Y Russian Twist. A na, dydw i ddim yma i ddysgu chi sut i greu rhyw fath o ddawns neu rhyw fath o symudiad gyda gyfer dawnsio. Er, dwi yn dymuno gwneud hynny rhyw ddiwrnod, ond dim heddi yw y diwrnod hynny. Felly, y Russian Twist, mae yn mynd i fod yn gweithio'r bola a ochre ein corff ni hefyd. Nawr, mae e'n lot o hwyl, felly sticiwch gyda fi i ddysgu sut i gwblhau y symudiad yma. A dwi'n mynd i fod ma cam wrth gam, Dylech llaw yn credu bod chi yn gallu cwblhau y symudiad yma. Na beth yw'n swyddi. Cheerleader o fri. Na. Dwi'n mynd i symud yn ôl, cadwch lygad ar ein symudiadau i. A Russian twist. Fel wedes i, mae yn mynd i fod yn gweithio'r bol a ochrau ein corff ni hefyd. Nawr, dwi'n mynd i arddangos i chi sut i gwblhau y symudiad yn gyntaf, a wedyn Cam wrth gam mi fyddai yn disgrifio'r camau, felly mae popeth yn mynd i fod yn dywel, gwyliwch yn ofalus yn gyntaf. Nawr dwi'n mynd i droi yn ochr fel bod chi'n gallu gweld e o'r ochr. A dyna chi! Dyna y Russian twist. Falle bod e'n rhyw fath o ddawns. Mae lan i chi os ych chi'n meddwl bod e'n rhywbeth ffitrwydd neu rhywbeth gyfer dawnsio a ffitrwydd yn lle ni. Hollol lan i chi, gellwch chi wneud eich penderfyniad eich hunain i fyny. Felly, cam wrth gam os gwelwch yn dda, dewch chi eistedd ar eich penôl, rhowch eich trad yn dyn i'r llawr a phlygwch eich pengliniau os gwelwch yn dda. Wedyn, rydych chi'n mynd i roi eich dwylo o flaen eich brest. a chi'n mynd i ddylan dim i'ch dwylo chi. Yna, fel chi'n gallu gweld, mae'n gefel i'n syth i fyny ar y foment, ond dwi'n mynd i bwyso yn ôl ychydig, tan fy mod i'n tymo, o, di, mae'r bola yn cydio, felly mae'r abs yn gweithio'n galed nawr, oce? Okay? Felly, sy'n angen bod chi'n dod yr holl ffordd yn ôl, dewch yn ôl nes eich bod chi'n tyno, oeddi, mae'r bola yn barod i fynd, mae e wedi cydio fel petai. Wedyn, rydych chi'n mynd i droi eich corff chi, lle chi'n troi eich bol a'ch breichiau chi i'r ochr, tan bod y benilyn chwith yn cyffwrdd â'r llawr. Yna, rydych chi'n dod nôl i'r canol, ac yna chi'n mynd gwmws yr un peth yr ochr arall gyda'r penilyn dde, Twistio nôl i'r canol a dyna chi wedi cwblhau y symudiad. Felly pwyso nôl, twistio nôl i'r canol, twistio nôl i'r canol. Dyna rhyw fath o ddawns. A gweud y gwir, fi'n mynd i fynd bod e'n rhyw fath o ddawns. Felly, fi'n meddwl bod ni yn barod go gyfer y symudiad gyda'n gilydd a ni'n mynd i greu pimp rap gyda'n gilydd fel un tîm bach hapus. Felly, Cam wrth gam, os gwelwch yn dda. Tra dyn denu'r llawr a'r coesau wedi plygu. Dwylo gyda'i gilydd o flaen eich brest chi, cefen yn syth, a pwyswch yn ôl nes bod yr abs yn cydio. 3, 2, 1, bant â ni. Panelin chwith i'r llawr, twistio yn ôl i'r canol, panelin dde i'r llawr. Twistio nôl i'r canol. Rhif tri, panelun chwith. Nôl i'r canol, panelun dde. Nôl i'r canol. Yn nadlu'n naturiol, panelun chwith. A nôl i'r canol. Da iawn chi. Ni'n mynd i wneud hwnna eto, ond tro ma dwi am i chi gymryd sylw ar eich nadlu chi unwaith eto. Felly rydych chi'n mynd i nadlu i fewn Wrth i'r benelin ddod i lawr, anadlu allan nôl i'r canol. Anadlu i fewn ac allan. Pump bach arall. Chi'n barod amdana i tro ma. Mae yn symudiad bach anodd, felly weithiau dwi'n hoff o gwblhau y symudiad yn gynta a wedyn ffocysu ar yr anadlu yn syth bin ar ôl ni. Rydw i'n barod, trad yn y llawr, coesau wedi plygu, dwylo flan y brest, pwyso yn ôl, bant yn un, nadlu fewn, ac allan, i fewn ac allan, i fewn ac allan. Rhif pedwar, i fewn ac allan. Un ola, i fewn ac allan. A dyna chi wedi cwblhau y Russian twist. Felly dyle fod rhyw fath o gerddoriaeth wedi bod ymlaen dwi heddi.